Il-biskuttini tal-podcast jixtiequ jirringrazzjaw lil SMS Mondial, Easy Gas, MRCD, Lourdes Opticians, Farner Malta, Index, Home Plus, Rotunda Cafe, Sakla, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Varta, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture, Lighting and Interiors, Aladino, Carpet Center, La Molizana, Benna, Logica Office Furniture, Del Budella Restaurant, Responsible Gaming Foundation, Beati Pauli Restaurant.

U fil-verità tgħid wiċċek għad-dawl u bniedem ma jkunx taf x'ikollu. Le mhux hekk. Forsi jkollu d-dlam. Minn ġewwa. Minn ġewwa, oh. Minn ġewwa. Għalhekk m'għandniex niġġudikaw.
Kif inti, kollox sew? Kollox sew, u inti? Kif mort li Brussell, tajjeb, Brussell mort. Tajjeb, ħafna. Bl-ajruplan u ġejt, u? U ġejt.
Kemm iddum, sagħtejn u nofs? Sagħtejn u nofs.
Għax bagħatna 'l Ġorġ biex tkunu tafu l-Parlament Ewropew. Mela.
Għax ħiereġ, nixtuqu nħabbru. Le, mhux veru.
Ħiereġ għall-elezzjoni tal-Parlament. Titla' ta' kieku int. Għax kemm mela. iħobbuk in-nies.
Tajt qalbi dak il-mixi kollu fil-Parlament. U nagħmlulek dak l-innu.
Irriduh, irriduh.
Orrajt. Ejja, Ġorġo, irriduh. Għandna l-kampanja tas-Sindku biżejjed, tal-MP kbira ħafna.
Kbira ħafna.
Fidejk. Mela, nilqawkom għal podcast tal-lum, nirringrazzja il-dawk illi jaraw il-podcast, għax anke meta joħroġ minuta tard, u għawnek please direzzjoni smash note, iċemplu li li li jgħidu l-nis, hmm. jgħidu li ma wasalx il-biskutti. Jien intuna sul-mobile jibda jdoq, jibdaw teħlin il-messagġi. Suppost fil-ħin jora, xiex dik skeda. Mux għal-ħin, ta' ikomplu maħna fil-diskussjoni, jaqblu ma jaqblu. Ma nirringrazzjom tal-interess, dawk li seguna fuq il-Facebook, imma ħafna iseguna fuq smash fil-9 nofs ta' fil-axija ta' bil-lejl, ta' fil-axija ta' bil-lejl, ta' bil-lejl. Ta' bil-lejl.

Eħe. Għadda ma nafux hekk jiena. Mela ma tafu xejn. Għamma.
Ejja, tispiċċaw il-buskutti kollu blib. Ma nafux fuq is-set ħanajtek, għax jien minix attur bħalek. John Wayne, inti John Wayne, mux jien. Ejja, Oliver Newton John. Dil-għamana l-Mr.
Mike Doneo.

Ejja, ħanibdew. Mark Donejo. Kif inti ġo?
Mark, kif inti? Ek għattawa taqbdu ma xulx. Jo jaqbat miegħek ġeneralment. Le, mamma mija. Inkella ma taddix il-ġurnata, għandi lista twila. Anzi, għaddi ma ftaħx il-fajl. Illum taf kemmu kalma l-fretu sekk. Le, ta' ma nafx.
Nafu ferrovija hi. Eħe, ma le madu sakemm ilu għalaq il-50, ikkalma ħafna. Kemm ilu sirt sindku m'għadniex ferrovija. Sirt xumnija. Kalma.
Min ħa jibda jien jew int? Ħa nibda jien.
Mark Doneo l-ewwel nett jiena kif naf il-Mark Doneo sewwa. Apparti t-televiżjoni, apparti li jikteb u li jidderieġi, eċċetera. Id-drama tiegħu dejjem kienet ġieli kontroversjali imma dejjem segwita. Ukoll, dejjem avventuruża id-drama tiegħu. Imma jiena l-Mark Doneo nafu fit-toroq tal-belt, propjament naf il-missieru, Louis, u l-mama tiegħu wkoll. Fakani xisem għal maman sejn. Mary, Mary. Mary, Mary, Mary, Mary u Lewis.
Għatom joqodu l-belt jaqaw. Le, le, le, le.
Imma. Waj, ma xiex tinsin, ma bija. Wieħed mir regret Għatu jgħal elezzjoni tal-Kunsil Lokali. Ek li franka dor, dor tu dor. Li franka Ma nġux fil-kap. ċemplit li wahda bil-ħak il-bira, Ġorġ. Jek ma nonqos dil-elezzjoni, Mark, dawk it-tlajja nżul turġi, ma l-qatwa ħanon qosir. Ċempitlu waħda l-bira kombinazzjoni. Għaltilgħidt lilek u l-Ġorġ u t-tim tagħmlu d-door to door. Għaltli għandi tiġux taħlu x-xħin. Għalhekk, għidilha grazzi. Flok għatidna taras dak it-turġien kollha. Għaltli tiġux għandi, għaltli. Nifsi jinqata'.
U tkun taf fejn qegħdin u f'liema blokka ta' flat qegħdin, taf. Id-daħk jibda jinstema' minn barra. Għaltli taħli x-xħin Sur Sindku, għandi tiġix. Mark.
Għidli John.
Għidli. Tħobb tqatta' ħafna ħin waħdek. Jiena naf il-Mark kont qed ngħid, żomm naqra. Mela ejja.
Missieru kellu bar fil-Knisja ta' San Dominku, l-Kantina Bar, li għadu jopera sal-lum, pero fi żmien missierek kien ipoġġi missieri u ħafna missierijietna li m'għadhomx magħna jieħdu t-te u Louis dejjem kellu karattru. Kemm dam bil-bar hemmhekk missier?
Minn dejjem bil-bar nafu, minn dejjem, ġifieri snin twal.
Le, ta' qabel ftit qabel martira kien biegħu b'kumbinazzjoni kien qatt ma qatt ma tkellimna fuqha l-idea li li jbiegħu ma kien ġie xi ħadd qallu u qisu jien naf jew ra lilna nikbru qed nitilqu naqra naqra jew wasalna biex nitilqu. Ġifieri meta biegħu kienet vera unexpected. Imbagħad għamel xi ftit żmien Bil-van isuq il-. Niftakru.
Bil-minivan. Bil-minivan.
Wieħed minn tal-ewwel kien iwassal it-tfal. Niftakar fl-antik qed ngħidlek jiġifieri late seventies, wieħed mill-ewwel vannijiet ħomor, tgħidli l-vann aħmar komuni, imma fi żmienna ma kienx. Niftakar bdejt ngħinu jisbaw, nisbaħ bil-pinsell, dan ilu qed ngħidlek late seventies, u kien semmih la valletta. dal-Madonna minivan. Wet mill-lura. marbut mal-belt.
Eh, mux belt, dadi jimwila il-gżira jew taslima. Anyway, ximkien in between. Pero ex il-belt. Imma ex, ex ħajtu kolla, tlet kwarti minn ħajtu belt. Belt, u wahda mir regrets anka jien meta meta żewġ persi trabbejt hemm. Għad kif niżewġ, nitla żgur, tant kien hemm Il-belt differenti kienet fi żmienna, fried mil-lum. Li rrid nitlaq. Ikun fejn ikun basta nitlaq. U ommi u missieri kif iżżewwieġ, kif. Qed tisma'?
In-nies iridu jitilqu mill-belt. Dak iż-żmien. Illum iridu jiġu joqogħdu hemm. Kont se ngħid, kif kont se nsaqsih, ħadtili inti, kont se ngħidlek, u llum jekk. Le, le, le. Joffrulek dar il-belt. Mhux hekk, mela joffrulek dar il-belt, joffrulek, anqas jekk tkun. Waħda, b'hekk qed ngħidha, immaġina li.
Immaġina li xi ħadd joffrilek dar il-belt, jew tpartat. Bil-Malti, b'saqajja ma' Sor Mimur, il-belt nimmissja, hawn, ġo, jew b'saqajk ma'. B'ommi, ommi tikpiha l-belt, u ġiet tiġri dik kif ġie, kif ġie available post ħdejna, fuqi propjament. Isma' Ġorġ, min kellu propjetà tiegħu, min għandu propjetà tiegħu il-belt? Min ħaddem rasu sar niesu, min ħaddem rasu.
Tifhimni, min għandu appartament tal-gvern, dak tal-gvern, mhux tiegħek. Tħallas il-kera, u tgħix ġo fih. Minnhom ikunu xtraw il. U hemm min xtrah.
Imma min xtrah, min għandu l-proprjetà llum u jinnegozja jaqla' l-flus il-belt. Il-belt, il-belt ma tixtrix illum, tkun bħalna aħna. Jiena nitlaq u għad jgħidu dak għamilni sinjur lili ara x'proprjetà għamilli li mgħolla s-sema.
Ekku. Imbagħad min ikun irid jixtri

Le, ta. Le, li klina għalih.
Mwaħla ma' birkej kara. Ekku, ekku, mwaħla ma' birkej kara bħal minn mwaħla ma' naxar, bħal minn mwaħla ma' ħattart, u ma' maħallija, ma' li klin huwa għanna kunsil, kunsil tagħna. Eh, Pozzaj.
Għandek spektaklu fawissu. Mela, mela, mela, għana. Għax Mark joqgħod eżatt faċċa tal-kamra tan-nar. Inti taf, ej, ej. Mela, kważi fli. Għax fil-wit, fil-wit, inzertajt jiena waħed daqsxejn lucky li xrajt post dak iż-żmien bis-saħħa tal Ħallija huwa ċentru ta' Malta, taf inti? In-nofs in-nofs, paż-Żokra, ma kontx naf. Mhm.
Ħallija jgħidu l-Mosta, il-Most, Mosta tfisser ċentru, però iċ-ċentru ta' Malta huwa Ħallija. Fil-fatt hemm eh, x'imkien viċin il-pjazza, hemm irħama li tgħid li dan huwa ċ-ċentru tal-pajjiż. In-nofs ħallija, ġifieri jekk. Mela viċin jgħid fin-nofs. Viċin tan-nofs, ġifieri jekk jaqbdu Malta mit-torri ta' Ħallija ma tegħlibx le hemm. Torri ta' Ħallija qed fiċ-ċentru ta' Malta. Hawn min jgħid il-Mosta iċ-ċentru, imma L-istorja tgħidha l-hija. Mela, ħa niġu għal Mark Doneo, tħobb tqatta' ħafna ħin waħdek. Di tiegħek ħadilek ukoll di. Ah, ta' kollox ieħor, kollox.
In-nies inħobbhom, nħobb nitkellem, nħobb nisma'. Però nħobb dal affarijiet kollha għax jirnexxieli nsib il-kwiet, jekk ma nsibx il-kwiet, in-nies jibdew idejquk. Imma peress li naf li għandi mhux easy, jiġifieri ma nafx li nista' nagħmel il-ħin għalija waħdi, inkun irridu l-ħin tiegħi. Irrid naqra, irrid naħseb, irrid niċċassa. Tistaqsini x'int tagħmel, il-ħin tiegħi ħin tiegħi. Ġeneralment ikolli ktieb inkun qed naqra. Hija din li tiċċassa.
Taqra jew tara film? Għax da jgħidli x'qed tiċċassa ġieli. Tieħ ċans.
In-nies intelliġenti jiċċassaw tafha dik. Proset.
Ma rridx. X'tħobb taqra jew tara film? it-tnejn imma il-way kif inhi d-dinja llum iktar nara film għax huwa iktar aċċessibbli, ġifieri buttuna u l-ġurnata aħna jiena u l-mara hekk nispiċċawha. Ġifieri meta nasal mix-xogħol ngħidu kelma, ħadd bella kafè, ndum forsi siegħa nitkellmu jekk ikollna l-ħin, nieklu, wara nieklu ngħidu kelma oħra u quddiem it-television fil-għeq nispiċċaw. Ġifieri jew naraw is-sensiela tagħna li tkun favorita tagħna jew xi film. Min ikun miegħek qed jara film. Għax issa inti direttur, toqgħod issib l-iżbalji wara dik, ara dik. Imma tara series barranin.
Rajt il-film u mbagħad tiddiskutih wara. Tara series barranin. Series barranin biss nara fred. Issa Alright, ħajaraw ħajisimgħu ħajdu kemm minn tant ipatku mess ħajista jkun, però tant tant qaw xtara. u huma stupendi li l-maġġoranza tal-ħin hija. Is-series Maltin kollha narhom, kollha nibda narhom, pereżempju bdejt sensiela ġdida inti, ngħid ħanara x'għamel. Mm. U nara l-ewwel nipprova nara l-ewwel episodju. Ġorġ tad-donuts kont taraħ.
Isma' dak kont il-korsa drama miegħu, ta' nara mar. Kont bravu.
Niftakar. Kont tara il-kapolavur. Il-kapolavur. Għala ħalqek.
Diħat ma jafa ħlif naħseb Luis, biss tafa. Fil-bidu net net net, konna għadna nafu li xulxin. Meta ktib ċeli rejner jien, meta ċejt biex. Ċeli rejner.
Dan 1998, mux il-bilaħtlu, mux il-bilaħtlu, na. U għatnajda għat niftakar għax interessanti għalik di. Meta konna sejrin l-istazzjon biex nippiċjaw l-ideja, morna bżawx idejat frit. Morna bi drama u mort kummiedja. It-tnejn kelli abbozz tagħhom miktub. Shirley kelli kien daqsxejn iktar laħam. L-oħra kienet kummiedja mingħalhekk kien jisimha Mariol xi ħaġa u kienet immudellata fuqek. Isa, mela ħroġha ta. Le veru, ngħid ngħid hi. Immudellata fuqu.
Immudellata fuqu, kienet fuq fuq. Mela mela sabiħa ġid. Għax dak dak
dak iż-żmien konna nafu xulxin, kelli kelli idea partikulari tiegħek. You are so sexy, George. Le, għax aħna konna lkoll flimkien ta' drama. Ħdimna flimkien.
Xorb iċ-ċajta miegħek għajma.
Pereżempju wieħed mid-drammi li niftakar u jibqa' ġo moħħi li ħdimtu int u Louise kien is-Salib tal-Fidda, l-Istitut Kattoliku. Is-Salib tal-Fidda vera sabiħ. Isma' semmili drama Maltija li fl-opinjoni tiegħek hija tal-qamel. Le, le, le, le, le.
Għax jekk għax hekk issawwatni. Le, ma rrid narmi l-ħadd. Li m'għoġbitekx.
Li setgħet kienet aħjar. U tbabla ħajdlek xi ħaġa minn tiegħu għax hu semma jogħġbu. Daqshekk.
Xi ħaġa minn tiegħu semma jogħġbu. Aqbad li ma waħda trid mid-dramas tiegħi. Kollha jistgħu jsiru aħjar, kollha, kollha ma niflaħx narhom, kollha nibda. Liema l-aktar li jagħmillek suċċess, opinjoni tiegħek? Suċċess l-iktar wieħed li raw nies u baqgħu jgħidu li bih solitaire tal-karozzi. L-iktar wieħed tal-qalbi Mirjana, imma

Jiċċensuraw huma, imma ma ċensurawhiex. Allura, peress li kien suċċess dak iż-żmien, Shelley bl-għeruq u xnixa jkollha tiegħu, allura minn hemmhekk minn hemmhekk 'l hawn għadt mela jien nikteb kif jiġini f'rasi, li naf. L-unika darba li ċċensurajt kien kien kien. Liema l-iktar drama li influwenzatek f'ħajtek? Tiegħi pereżempju mingħajr ma ninfluwenzak, l-iktar drama li nfluwenzatni f'ħajti kienet Id-Dar tas-Soru. Francis Ebejer għandi. Tiftakru għad dar ta' sor. Għandi pittura tiegħu, jina zgur niftakara. Dar ta' konna tfal. Sakara ġo. Kont iżgħar. Mhm. Jew int kont iżgħar. Tajba. U kien hawn su Rozi dak iż-żmien. L-antiki kollha jispirawni. Jiena jiena dawk inħobb ta' xandir antik Wenzu Rozi eh, mill-Madonna ta' ċoqqa dak it-tip. Ekku, anka ta' narsi il eh, Wenzu Rozi Marija Dak Wenzuru.
Nħobbi sal-lum in-narsi. Imma dak iż-żmien meta tkun żgħir tara dak l-affarijiet fuq television u tismagħhom jitkellmu bil-lingwa tiegħek, jgħinuk minn qabel tibda tikteb, minn qabel tibda tgħid ħa niffilmja jien. Qas kelli idea li kont ħa nagħmel dal-affarijiet, imma meta tarahom u tarahom jitkellmu bil-lingwa tiegħek tgħid mela jien nista' nagħmilha din, jekk irrid nista' nagħmel din. Anke meta kont anke L-ipokriti, per eżempju, l-ipokriti dak iż-żmien TVM għamel revoluzzjoni kbira, u int meta tarahom, jogħġbok jew ma jogħġbokx għax mhix it-tip mela, mela. tiegħi jiena nara siq Anke simpatiċi pereżempju eh. għadhom sal-lum jara. Imma jispiraw.
Xi 20 darba kull darba. U l-importanti mhux għax jogħġbok u ma jogħġbokx di hija t-taste, imma min ikun qed jarak, speċjalment il-ġenerazzjoni li li jitiela, li tkun ħallejtilhom xi ħaġa li Jekk jarawk jgħidu kemm nixtieq nagħmel hekk, hu waħda mill-affarijiet li jtuni sodisfazzjon. Jiena togħġobni s-sensiela ta' Zia Lavinia, per eżempju. X'qed tibgħat int, qed nitkellmu man-nies. X'affarijiet dawn hekk ta'. Xi ħadd qallu xi ħaġa fuq is-sensiliet? Xejn ma jogħġbu dal-mogħża. Le, le, le, le.
Le, saħat semmili d-dar tal-qala, per eżempju. Daka film, ma mux mux mux mux. Film cinema.
Miss, la semmejt il-vannijiet qabel, ftakart, missir, tajdi xanda xaqsam, ma irrit nejda. Missir Dominic Sajt, li jiġi t-tiju tijaj u kol, hu ommi, kellu van grocer. Kellu van. Eh, kien bieħ la fajt minn ġofiħ. Idur u grocer organizzate. Saqsih il-Domnik. Għandu ritratti wkoll. Alla jaħfrilha Salvina, ommu, u t-tiju Ninu iduru l-irħula van grocer, ibiegħu d-deterġent. Bħal tal-petrol. Le, ma kien organizzat biex kafe fisu, ma ta' tawwal ta' isu grocer żgħir hekk. Domnik għamlet wieħed minn tal-ewwel miegħu. Domnik kien l-idderieġa ma' parnisu kiteb il-mandraġara. Attur li jispirak.
Sajd, ej.
Malti u barrani. Bravu, nimmissjah, ma tantx għadni narah, għal Domnik, għal Domnik Sajt ngħid. Eh, Mili ħafna ma nara, u għet minn nis li kont namira ħafna dak ismi fi żmien teatru. Il-mandra ġara bis saħħa tiegħu għamiltu. Eh? Teatru jew television ma? It-tnejn ta' ma nażilx bilhom. It-teatru tlaqtu għax bat television u taqbad rankatura ġew li tajt bil-forsi li tnażel x'imkien qatt ma kont kapaċi ngħid li Nagħmel ħafna affarijiet f'salt u t-television meta qbadtu jkun smali. Ma ħallili ħin għal xejn, litteralment għal xejn iktar, peress li nikteb, nipproduċi. Il-programm Esperti inti wellidtu jew? Ejj, jiena u l-mara konna qegħdin il-baħar lil huma dejjem nivvintaw naraw fuq xiex se nitkellmu, fuq xiex se noħolmu hekk. U darba tajt nagħmlu. U hekk għamilna eżatt. U hopefully ma nagħmluhx kull sena, u r-raġuni li ma nagħmluhx kull sena. Programm ħelu dak.
Dak li għandu interessanti, li għandu interessanti li aħna nodisinjawhom kollha tfal u meta japplikaw, japplikaw 300, sena minnhom applikaw 400, u dawk kollha narawhom, ikollna panel, nagħmlu xi sitt panels differenti għax ma tlaħħaqx. Imma li hemm interessanti fihom dawk nirrekordjawhom kollha. Meta tgħid l-istess issaqsi l-istess mistoqsijiet jew sett ta' mistoqsijiet lil daw lil dan l-ammont ta' tfal kollu ġo perjodu f'sena partikulari tirrealizza mill-risposti li jtuk li qisek qed tagħmel social social experiment mir-risposti li jtuk Tinduna kemm hawn tfal li jgħixu b'single parents, pereżempju, li jgħixu man-nannijiet, kemm hawn tfal li m'għadhomx jitkellmu bil-Malti fl-iskejjel, tibda tgħid, insomma, Tfal b'ġenitur wieħed. x'differenza!
Tfal b'ġenitur wieħed hawn ħafna.
Hemm xi ħaġa li qed taħdem fuqha Malti. Ġenitur wieħed ma jkunux jgħixu taħt l-istess għaw. Li se naraw għat-television.
Ara, bħalissa.
Dik ma ħallejthiex għall-aħħar, Ajma. U le, fadal.
Fadal. Għadna fuq id-drama. Ekk, dis-sena suppost ħireġ film ieħor ta' Take Two involut hopefully fingers crossed li joħorġ iktar tard din is-sena. Għandi film ieħor miktub, miktub.
U fil sant sajt għas-sinema, naraw aktar jinnaf bħal solitaire. L-aħħar li ktib fit-2007.

tagħmel iktar sens ikun niktibha niktibha sensiela u dawwaqt tkun lesta bħala kitba. Hopefully insibu insibu iva xi Kun kellek tissuġġeri li jienu inti mm. intqajna morna l-kafe eh. u ngħidlek issuġġeri li fim li nista' nara illejla. Illejla?
Jekk hemm way kif tara Poor Things, pereżempju bħalissa nkun għaddej nipprova kemm niflaħ nara l-films li jkunu nominati għall-Oscars. Ingliżi, Amerikani, barranin, nipprova narahom kollha. Wieħed mill-iktar films, ħa pjaċir nara ovvjament Oppenheimer u anke d-direttur wieħed mill-favoriti tiegħi. Però meta rajt Poor Things, bqajt jogħġbok żgur lilek Fred. U anke lilek Joe. L-istorja hija.
Poor Things.
Joħodna.
Inqas ma titkellem fuqu. Id-direttur Grieg. Tant hu unique dar-raġel. Jikteb storja li. Insibuh jiġifieri.
Jien sibtu b'xi mod. Le f'daw is-sistemi li hawn tal-films insibuh. Ejwa, ejwa, minn hawn ma nirreklamaw. Ma nafx. Imma jekk Tarah u mbagħad ibgħatli, ibgħatli. Ħa narah żgur. Nibgħatlek wara. Jiena nista' nissuġġerilkom film ukoll, u anki lit-telespettaturi tagħna li qed isegwuna, ħafna minnkom tiftakruh għax kien jixxandar anke fuq Television Malta jidhirli, Seagull Islands. Seagull Island.
Rajtu George Seagull Islands? Le. Int ma' min qed tinnamra? Mhux ninnamra.
Problemi ruħli jinqalgħu. Ara issa ħallejthom. Jien, jien, jaħasra jien. Ara kemm kemm ma jafx jaħbi, rajtu kemm hu sinċier, għax jista' jtgħid li qed nirrispondi n-nies, pereżempju. Seagal, immiss għandna n-nies quddiemna. U hija tibżax ukoll alla ħares. Tgħid lili li jiena ffissat fuq il-mowbajl? Alla ħares
tkun taf, ejja kompli. Seagal Islands. Eh, kont naħseb tiftakru fuq. Eh, dan 90s jew late 80s dak kien dan late 80s. Seagull Islands anke nies jiftakruh kienet storja bbażata fuq gżira fejn eh, ir-raġel joħodha fuq gżira lil mara ġodar hemmhekk għalhekk Seagull Islands biex jippjana li joqtolha. U fil-fatt jirnexxilu kważi joqtolha. Dan ħa jfottihulek is-sensiela. Aħjar ma tarax. Tefagħha il-baħar għax minn għalih.
Spiċċat l-istorja. Le, l-istorja tibda. Le, l-introduzzjoni tagħha minn għalih qatilha waddaba il-baħar, jekk qed niftakar tajjeb, biex jeħles mill-katavru, b'xi mod irnexxilha issalva. Wiċċha kien sfigurat, sfiguraħħulha. Hekk, naqrulha s-seagulls u wiċċha. Yes, yes, bravu.
Għamlet plastic surgery. Issa tkomplix.
Għamlet, le, l-istorja ħad tibda hawn. Għamlet plastic surgery. Eh. Ġiet mara sabiħa. Eh. Irranġat partijiet mill-body, eċċetera. Taf lilhom ikabru l-hemm u jkabru l-hawn. Hmm. U din baqgħet baqgħet sakemm sabet li r-raġel li ried joqtolha reġgħet għamlet relazzjoni miegħu u ma ndunax li hija l-istess mara li huwa qatel. Tant kemm ġiet sabiħa. Li ried joqtol. Li ried joqtol, tant kemm ġiet sabiħa. Immaġina inti qed tgħix ma' mara mibdula li inti ried toqtol. U minn hemm jibda, tibda, l-avve, għax tagħmillu ħajtu infern. Arawh, Seagull Islands jismu. Meta tarak, taħsbek kalm, imma fil-verità mintis. Eh, ta, kalm, ta, ne, naf li tnerves. U taqbiżlek. Eh, però m'għadniex bħal qabel. U tintilef.
M'għadniex bħal. Jien ma nafux hekk, però. U waqt li bde- waqt li bdejna nfittsu, eh, sibna lil Louise tirrakonta storja u fakkritni ħafna f'Alfred. X'irrakontat mela? Ġiet Turkija.
Ella, ella, ħani. L-istess li ġara lilek fit-Turkija li mingħalik m'hemm ħadd Malti. Ġara lili. Alfred ġratlu fil-coach l-airport meta. Fil-lift.
Fil-coach l-airport meta konna sejrin it-Tuneżija, kulħadd jitkellem bit-Tuneżin u int mingħalik li m'hemm ħadd u qabżitlek għax kellna delay ta' sittax-il siegħa, ġifieri. U hija kellha raġuni. U ġibed xi tnejn u mbagħad xi nasal Malta nirċievi messaġġ. Niftakar. Le, di, di, wa- Eh, li kienet gravi għax no- f'nofs. 15-il siegħa minn.
F'nofs Turkija la biss jaf konna qed nargumentaw. Fej sejrin Fuq xi restaurant. Ridet tmur hemm, u jdet u- u- u ġbitna. U għalt li annimal, ma ma tuħux pjaċir tiegħi. ġib- Le, ma tuħux as- pjaċir l-ewwel. Asħaq, asħaq minn jisimha b'mina t-tilaw minn iż-żob tħajjis ma li f'nofs it-Turkija. U kif il-lesti nirrak mux fena, insomma, Luis temmen jek ma temmen. Dika ġratinna fil-lift u koll. Għas Maltija kienet għawċija. Għawċija. Nofs il-Turkija, Luis! Kbir għalla. Emmen għaj. Eh. Pero. Tuqot attent. Ej, ej. Pero mux naf net nerves, ġifiri naf li għandi fjuz mnejjek imma issa kemm li kbir. Jena pjuttost eh, ftit li ħdimt miegħek nafek prattiku.
Qabel nagħmlu oġġett. Dak li ħaddieħor jagħmilha diffiċli inti. Indum naħsbu l-oġġett eħe, ma l-oġġett inkun irrid nagħmlu u rrid insib way. Inħobb in-nies bekk inħobbhom u bekk tajjeb man-nies. Nisma' ġeneralment nipprova nsib is-soluzzjoni Meta tkun producer u tidderieġi ma tistax tkun mod ieħor, Fred, għax il-problemi il-ħin kollu ġejjin fuqek, il-ħin kollu, la jekk m'intix kapaċi ssolvihom dak il-ħin bil-wieqfa u tidher li inti in control tal-affarijiet, mela allura ħa tfalli bħala leader biex tmexxi produzzjoni, allura ħa tagħmlek prattiku bħalma qed tgħid. U ma tistax tagħmlek nervuż ħafna, bilfors titgħallem tikkalma, bħalma jikkalmak Insomma, din tinstema' kontradittorja. Imma waħda mill-affarijiet li jgħinuk jew jekk trid tgħinilek innifsek tikkalma anger management fil-karozza. Il-karozza huwa post perfett fejn inti tipprova titgħallem lilek innifsek tikkontrolla r-rabja. X'idejjek f'Malta?
In ġenerali. Kull Marija Santa.
It-traffic hija xi ħaġa cliché jew cliché li għad għandna nies li għadhom jarmu barra, ġifieri l-ħmieġ baqa' xi ħaġa Again, ma tnix bħal qabel, jo ma tnix bħal qabel. Hemm ħafna tfal. Sija għandu rik xi ritratti.
Ħażin. Ħażin.
Għandi komparazzjoni għandi fuq il-mobile ġbit ritratti ta' passiġġata li mmur mill-xogħol sara dolorata nimxija kuljum fil-break hemm xi postijiet li għad ħanġ b'dan ritratt, forsi niġbed l-attenzjoni ta' friendly, ta' b'mod friendly tal-awtoritajiet. Għax sabiħa Malta. ta' żomma ma ta' jirranġaw post, ġort. Mbagħad jien naf imma. Maintenance xejn, dik imbagħtu minn. Il-maintenance problema, però aħna kattivi wkoll. Kultant trid tagħmel dustbin. Imma dal-pajjiż isu għandu trend. Jiena pereżempju kif jaf Ġorġ mort 24 darba Lourdes man-nies. Lourdes u ommi dejjem ġiet miegħi. Lourdes Il-Mulej ikompli tiegħi l-glorja tal-ġenna. Lourdes jinsab taħt il-Muntanji Pirinej. Naqblu, tliet sigħat bogħod minn mill-borderline bejn Spanja u Franza. All right.
Jiġifieri il-ġmiel, il-ġmiel. Għax Lourdes naħsbu li waħda mill-isbaħ postijiet u areas fid-dinja. Sabiħ, sabiħ. Għandek ix-xita naturali Illi kull filgħodu jibda jxarrab hekk, isek bħal meta mhux xita qawwija. Isek qed ibexxex.
Isek qed ibexxex.
Immaġina s-siġar u kollox jgħix waħdu. Imma xorta tarahom minn filgħodu maintenance kullimkien. it-triq nadifa u jikinsu xorta. Ma nafx għadiex imma meta mort jien kienu avżawna. Aħna nagħmlu per eżempju roundabout jew nagħmlu xi ħaġa nagħmlu ġnien u mbagħad nitilquh. Da jien niftakar meta mort jien l-ewwel darba kelli xi erbatax-il sena, jiġifieri ilu ħafna. Kienu qalulna wara nofs il-lejl pruvaw toħorġux mill-ħotel għax joħorġu l-gypsies u veru konna qumu filgħodu u ssib il-pozzi mkissrin, l-ort. Ma nafx għadhomx. Ma qatt ma smajta dik. Aħna ma konna nsibu nsibu xi post imkissrin hekk vandaliżmu. Qed tfakkarni bħal meta eh, meta joħorġu l-bambin. Grupp ta' estremisti. Eh, eh. Meta joħorġu l-bambin fi żminijiet il-miliet u jżejnu jżejnu fil- fil-roundabouts tagħna jagħmlu presiepi u mhm. tiġi fil-għodu ssib il-bambin nieqes. Però nemmen li bħala Maltin hija minoranza assoluta. Imma Il-maintenance li lestu post u nibqgħu nirranġawh xi ħaġa li Mela Mark. Naqbel ma' Alfred, nieqsin naqra. Aħna
ma nġibux in-nies biex nagħmlulhom id-domandi faċli biss. Saqsi, da kollha diffiċli. U nixtieq nagħmillek domanda li dejjem kelli dubju fuqek. Sewwa.
Jekk kienx faqqa fresh. Kelli forsi għandi hija opinjoni tiegħek u nirrispettha. Inti temmen f'Alla? No.
Il Trabbejt Catholic, ommi u missieri mhumiex nies reliġjużi ħafna, ma rabbewna ġifieri kif kif dehrilhom huma li li għandhom jitilgħu t-tfal Maltin, ġifieri bil-magħmudija, bil-praċett, għamilna l-griżma kollox, jibgħatuna d-duttrina, kienu strict ħafna fuq dal-affarijiet. u d-dies kull nhar ta' Ħadd u anke l-iskola, is-sekondarja, Saint Paul's Missionary College, kelli kelli sekondarja tajba ħafna jien, kien ħafna minnhom qassisin, nies twajba twajba mmens, però hemm tlif tal-fidi jien, kombinazzjoni. U di ta' Alla mhijiex irrispondejtek malajr wisq biex inkun onest. Mhux ma nemminx li hawn Alla. Ma nafx. U nżomm l-options tiegħi miftuħin, ġifieri għax trid tkun preżuntur tgħid li m'hawnx Alla. Ħa nżidlek biċċa oħra.
Mela mhux le. Diġà. Ekku, ekku. Aġġielx ma tgħidlek le, għax if it's a yes or no, imma biex bniedem jgħidlek no. Domanda tiegħi kienet diretta. Għax naf il-karattru tiegħek. Ħa jaqbdu jgħajtu minn ġewwa, ma di domanda importanti għalija. Jiġifieri meta mmutu taħseb li jispiċċa kollox jew hemm ħajja oħra? Again, l-instinct tiegħi li ngħidlek nispiċċaw f'ried. Jiġifieri. Bħala annimali. Ekku, nispiċċaw trab. L-instinct, jiġifieri, imma li bniedem b'mod kategoriku jgħidlek one hundred percent li hekk jiġri, li m'hemm ma mmorru mkien, min jista' jagħmilha Jody? Fred min jista' b'mod kategoriku jgħid li ma mmorru mkien jew li mmorru xi mkien? In-nies li jgħidu li mmorru xi mkien huma n-nies li għandhom fidi qawwija. Fair. Dawk in-nies biss li ħa jgħidulek le. Jew mmorru hemm jew hemm. Però inti kellek esperjenzi ta' sopranaturali. Ej, ej, ej, ej. Esperjenzi li ma. Irrakkontalna wkoll. Allura kif tiddeskrivi s-sopranatural u mbagħad m'hemmx ħajja oħra? Eh, mela.
Jekk qed qed niddistingwu bejn after life jew xi ħaġa x'jiġri wara li jmut il-ġisem fiżiku tagħna u l-infern u l-ġenna għax dawk huma affarijiet kompletament differenti jekk qed ngħidu jekk immut immur il-ġenna jew l-infern jew inkella jekk immut meta mmutu aħna jekk jibqa' xi ħaġa minna f'din id-dinja mhumiex żewġ affarijiet kompletament differenti? Fred, Għax jien narahom kompletament differenti. Imma l-fatt li dawn l-affarijiet jiġru, jiġifieri bħal pereżempju l-istorja li kien irrakkuntalkom John Bandi fuq il-programm tagħkom stess, li l-fatt li dawn l-affarijiet jiġru niddeskrivija jien bħalma ddeskrivija hu. Jekk m'aħniex kapaċi nispjegaw x'ġara, jiġifieri one hundred percent, ma nafx kif nispjegha di. Ma tfissirx allura li l-explanation hija reliġjuża jew li li Alla ppermetta jew jew jew ma ppermettiex jew ix-xitan, sempliċement m'inhix Bħalissa m'iniex f'pożizzjoni li nispjega x'ġara, li anke lili personali ġrawli affarijiet li għadni sal-lum ixxejpjaw lill-ħajja tiegħi, ixxejpjaw. Bħal xiex? L-affarijiet serji li ġrali, jiġifieri il-Belt. Sakemm domna l-Belt. Mhumiex affarijiet li nħobb nirrakkonta la fuq it-television, la fuq ir-radio għax huma affarijiet li litteralment Biddluli l-kors tal-ħajja tiegħi. Kont għaddej minn żmien partikulari, ħsibt li l-ħajja tiegħi kienet spiċċat. Kelli accident qawwi b'idi. Jien kont bniedem sportiv ħafna. Ħafna ħafna. Kont wieħed mill-iżgħar players ever jien tal-basketball. Kont nilgħab first division. Kont nilgħab mal-minors tal-belt, Gowler, u ngħejjikt idi. Darba għal dejjem. Jiġifieri l-isport waqaf mil-lum għal għada għalija jien. Kont għadni tifel. Allura l-ħajja tiegħi kellha turning point u ġrali xi ħaġa l-belt li ġagħlitni naħseb differenti lejn il-ħajja kif inħares lejha, imma mhux oġġett li nkompli nirrakkonta. Però ġrawna ħafna affarijiet żgħar ħelwin li ma nispjegawhomx id-dar bejni u bejn ħuti, jiġifieri pereżempju, Isfel fejn fejn konna fejn fejn trabbejna l-belt kellha kellna kamra aħna fejn konna ndoqqu, il-band tiegħi, jiena kelli l-ispazju tiegħi kien spazju ikbar minn hawnhekk, kont indoqq il-keyboard, Ħija kellu spazju tiegħu iżgħar ħdejna għax kien kien photographer kellu kellu d-dark room tiegħu, u l-keyboard li kelli dak iż-żmien jien kien mhux bħal llum tagħfas buttuna u jtik is-sound, trid toqgħod tfittex is-sound bil-filters u. Kont nqatta' sigħat fuqu dan. Oħti dak iż-żmien kellha għarus li ma konniex naraw għajn m'għajn u meta kien jaħdem is-suldat u meta kont ikun xogħol jien kien jinżel id-dar u kien jinżel ġol-kamra ħadd ma kien jagħmilha di u kien jagħmilha. Jixgħel il-keyboard u joqgħod ikkummitja fuqu u ma ntawwalx ħafna qbadtu u ltiqajna bil-kbir kienet a big deal jiġifieri kissirniha dar bil-ġlieda kienet serja hekk. Da għax kien għala biebu ħafna. Jirrakkonta hu, mhux nirrakkonta jiena. Niżel darb'oħra wara dal-istorbju kollu reġa' niżel u reġa' għamel l-istess u hu jgħid li meta bada meta miss il-keyboard tiegħi bada jismgħsu growling bada jħares 'il bogħod minn fuq il il-kamra tiegħi jekk tħalli l-bieb miftuħ, passejja ġol kurutur ta' dark room fejn kellu fejn kellu l-fotografija ħija u kien hemm kien hemm loġġ antik di dar antika tal-kavallieri u jgħid li rafa' għajnejh iħarsu lejh mill-bogħod u werruh qam ħalla l-keyboard miex hawn. Di storja waħda. Hemm stejjer oħrajn li darba minnhom kont qed nilagħbu sabateo organizzajna hemm ħafna ta' ħafna. Il-programm sħiħ. Organizzajna league bejnietna t-tfal nilgħab u s-Sabba Teo u jien kont wieħed mit-tajbin u ninqala' mal-ewwel mal-ewwel logħba nqlajt. U ħadtha bi kbira d-dar tiegħi. So organizzajtha jien mal-ewwel nqlajt. Bgħatt il-ballun u b'suppervja sabbattu u kissirtu u kellna ballun wieħed biss ridna nixtruh. U dawk ħija u sħabi kol. Għattilhom, Għammu, Ħa mmnixxi, ħa mmnixxi ballun jien. Ħa nħdoħdoha bi kbira. Ma ntleli tal-baxx, dak jaf għalmin qed ngħid, mort nixtrih, dal-ballun. Kif ineħħi l-mowba mill-idejh.
Sir għalili bil-mowba. Kompli. Mort nixxi, mort nixxi. Meta ġejt lura bil-Blanens Pier, insib lil ħuti u lil sħabi qed jiġġieldu ma' xi ħadd mill-bitħa ġox-xaft, ma' xi ħadd. Fuq beda jissuttom bl-ilma u qed ninduna li qed jgħajtu bi kliemhom miegħi. Qed joffendu lili għax bdejt naħsilhom bl-ilma. Il-ħin li jiena użajt biex minn hemmhekk immur għand l-għerien tal-baxx u nerġa'. Qalu li jien sakkarthom, u vera bih kien imsakkar tal-bitħa. Tlajt fuq, qatt noffendihom, issa nixxielkom, u bdejt nitfagħlhom l-ilma. Jien ma rajtx lil nnifsi, qed nara lil ħuti u lil sħabi minn ġol-bieb tal-bitħa ta' ħġieġ kif taħtu. U għedtilhom, Huma ċassaw, u meta spjegaw li kienet U mbagħad ħadni għadna mlejja nfittxu d-dar għax kien hemm xi ħadd id-dar, b'żgur, kien hemm xi ħadd id-dar. Beda jitnejjek bihom daw, ndorna d-dar u nfittxu, u mbagħad għadna le ma qbadniex taf x'nagħmlu? Ninżlu isfel. Qbadna kemm Alla ħalaq żraben. Dak kien is-Sibt warofsinhar, ma kien hemm ħadd id-dar. Dadi x-xogħol ma nafx x'kienet tagħmel is-Sibt warofsinhar jew filgħodu ma nsejtx x'kienet għad. Għamilna pattern bi żraben isfel fil-foyer, fis-salott, kellna salott kbir kif tidħol mill-bieb, kellna entrata u salott kbir, u għamilna ħafna żraben mal-art. u noħorġu nilagħbu barra, għax hekk hawn xi ħadd f'ried u jgħaddi minn hawnhekk sa xi żarfun se jċaqla'. Għadna aħna konna tfal. U qed nilagħbu ġiet oħti mix-xogħol u ridet tidħol tidħolx tidħolx għax għamilna żraben għax u qaltilna morru li hemm daħlet, ġifieri ħanna warajha u żraben kienu kollha kollha mxenglin l-hemm u l-hawn. Tgħidli. Ġifieri kien hemm xi ħadd. Xi ħadd ċaqla għomu.
Xi ħadd offendihom, xi ħadd beda jaħsilhom il-ħuti u l-sħabi u hemm iktar, qed ngħidlek ftit programm ieħor. Il-fatt li ma nafux x'ġara. Sabiħa tgħid ghost, veru. Jiena illum għandi 56 sewwa dak iż-żmien lanqas kelli sittax jiġifieri ara kemm ilu. Meta noqgħod inħares lejn dawn l-episodji, waħda mill-iktar affarijiet komuni li kont inħoss kienet li kien hemm x'kien hemm. Kellu affinity miegħi, fis-sens li kien kien jaqbeż għalija. Kont nara, meta noqgħod ngħoddhom kollha l-affarijiet għalfejn jbeżża' l-ħija, għalfejn. U anke kellna storja ħelwa jiena u Louise meta bdejt ninnamra mbagħad, ħafna wara ta' żmien, kont għadni ngħix il-Belt. Kellna storja ħelwa jien u Louise, ġralna xi ħaġa bużrlotta d-dar stess, li meta meta nirrok. Louise tgħid li m'għammek ma ħaditiex favurik jekk hemm ruħ, jekk hemm entità d-dar għax għamlitlek hekk. U jiena ninterpretata mhux lili għamlitha, lilek, għax ħasset li ħa nitlaq mid-dar. Għax kien konna qed ninnamraw, qed nippreparaw li ħa niżżewġu u ħa nitlaq, kieku kelli nħares lejha hekk. B'hekk, jien nħobb nikteb l-istejjer, George, meta tirrakkonthom b'dan il-mod jinstemgħu isbaħ, jinstemgħu Jien naf kif anka anka bħalissa taqbadni qisu jitla' ġismi xewk xewk. Mhux vera. Mhux għax irsini mas-saqaf ta' ħalqi. Mhux għax veru jkun ġara hekk. Ma nkunx kapaċi nispjegah, jista' jkun ikun kombinazzjonijiet, dejjem hemm, jien naf dejjem ikun hemm spjegazzjoni, imma ma nafx sal-lum ma nafx x'inhi. Tajjeb hekk.
Il-ħin eh, għaddej. Imma xtaqt li qabel nagħlqu. Nixtieq ngħid il-direttur tagħna lin-nies qegħdin jitolbuna biex intawluh il-programm. Imma dana l-oriġinarjament huwa programm għal Facebook u xek, George, għas-social media. Imma per eżempju Mark segwina, segwa il-programm meta kien hawn John Bandi. Eh, mela ma jservinix. Isma, qabel nagħlqu s-saq tal-ismar. Ma dak ifisser li nies iridu programm itwal issa nivvintaw xi ħaġa oħra. Nasekku. Eh, Għall-isma xej. Għall-isma. Eh, Mejsa ħej. U jgħid. U jillu wetta, Isa. Mela. Isma, Mark, semmejt il-band. Konġo band. Imma kont tikteb il-mużika, per eżempju, lil Luis ktibtilha xi kanzunetti għall-anja tal-poplu. Minn dejjem, minn dejjem, minn dejjem bil-keyboard, minn dejjem Toħlom hu, bħalma nikteb il-poeżiji. U kont tkanta wkoll.
U għamilt xi żmien jien naf ma kellix nagħmel, ma kienx hawn kantanti biżżejjed Malta tant kanta naqra jien ukoll. Kien żmien kien żmien ħelu, kelli rock band u kont il-kantant ta' Wintermoods jien hu. Ġifieri meta meta ingħaqdu Wintermoods l-ewwel kantant tagħhom kien Ivan. Ma mbagħad għamel żmien telaq l-Awstralja dawn u u jiena ħassart mill-man band li kelli kien niftakarhom ġew id-dar jaraw jekk kienix imħajjar inkanta ma' Wintermoods. Għamilt għamilt sentejn u nofs sbieħ ħafna magħhom ma' Wintermoods imma Kien kien kien perjodu, kien kienet għalija jien naf oġġett li qatt għamiltu daqshekk. Never again. Qatt nerġgħu naraw il-mark fuq il-park? Il-park ehm
recent recently ġifieri mhux is-sena l-oħra ta' qabel wara xi 22 sena offrewli parti li għadni sal-lum happy li għamilt. Imma meta ċempluli biex nagħmlu Castillo, meta ċempluli biex nagħmilha, qed tispjegali l-istorja fuq it-telefon, u mbagħad qalt li għax il-plejsa ssir l-ispazju kreattiv, ma qas indunajt li qed tgħidli fuq play, għedtilha le le, għedtilha you got the wrong guy. Minn ċempil, għedtilha play li ma nagħmel play. Imma tant tant qisha nkisret jaħasra fuq it-telefon. U ħassejtha li nkisret, għedtilha isma' għedtilha Ibatuli l-iskript ħa naqrah għalli mbagħad ibatituli rajt l-idea għax ma batux l-iskript sħiħ. Kastillo, oħad grazzja ma ħadd di di. Irrealizzajt challenge ħad tkun biex biex u dik dik il-biża li li tistudja lines se tagħmilhom għax television television nieħu żball nerġa' nibda ma it-teatru dik xi ħaġa differenti. Dik il-biża ċempiltilha dak il-ħin għedtilha biex nagħmlu audition ta' la, ġifieri mhux qed toffri lil parti ħuda biex nagħmel audition, ċempilti la tela nixtieq nipprovadi. U għamilni għamilni l-ispazju kreattiv, tant kont happy u kont laki wkoll għax inzertaw dil-play, ġabu fondi biex jagħmluha movie, l-istess play, b'forma differenti imma forma ta' film. Il-film li qed ngħidilkom li għandu hopefully joħroġ iktar tard din is-sena Castillo ma' Take Two. Ġifieri, Never say never, jien għamilt 22 sena nieqes mit-teatru u f'daqqa waħda għamilt play bħal dik li kienet iebsa mmens. Mhux qed ngħid li nixtieq nerġa' nagħmel it-teatru imma jekk bniedem joffrilek u togħġbok l-idea tqanqlek, jien naf il-ħajja qasira u tagħmel l-affarijiet li jeċitawk u tieħu pjaċir tagħmilhom. Why not, never say never. Tajjeb.
Għax tafu kif għadda l-ħin. Għadda. Imma għadda. Mela l-kompetizzjoni.
Kollha għamilthom id-domandi. Iva, l-kompetizzjoni Mark twieled fl-10 ta' Diċembru. Veru. Tal-1967. All right.
Mhux hekk.
Għax x'kompetizzjoni hi di? Għax issa n-nies jibagħtulna meta. Meta twilidt. Meta twilidt. U issa biddilha ta' din.
Jekk qed tgħidilhom.
Imma inti. Itihom ir-risposta, itilhom bli marfa. Eh, qed tgħidilhom.
Biex jipparteċipaw.
Għax din supposta bnija fil-bidu.
Meta twiled da? Supposta fil-bidu hekk saqsejnik, meta twelid? Fl-10 ta' Diċembru.
U bdiet domanda, jiġifieri il-berde inti jien pereżempju l-jum il-berde jdejjaqni. Veru?
Iva nkun irridu jgħaddi malajr. Ara. Le, Anka min jgħidli happy birthday jien id-dejja. Le, le, m'għandix minn dawn. Ma anka jien ġurnata normali, ġifier ma nafx inti tieħu lif. Normalment, normalment nieħu lif. U għax Louis tgħid tieħu gost iċċelebra kollox, jekk hemm il-ġurnata tad-dubbin tkun trid tgħidlu ejja noħorġu, però ġieli mort ix-xogħol. Sewwa tagħmel.
Ejji, tgħid Mark, grazzi ħafna. Grazzi ħafna Mark, kellna ħafna iktar xi ngħidu però l-ħin skada. U tinsiex dik il-kummedja tkompli tiżviluppa. Fair enough.
Issa nsibha da, nsibu nurijielek għax veru di verità. Nirringrazzjaw lil George. Grazzi għal li mexxa l-programm.
Veru.
Tittajdilhom għal fejn ngħidlek Joe u mhux George, mhux għax jien intamat dak li kun jgħidlek kif qed jgħidu Joe. Għax nafek Joseph. Le għax ismek propja Joseph inti. George Ted Downans ġie mill-aqwa drama li qatt saret fil-Mediterran.
Dak iż-żmien iwa naħseb. Kienet popolari. Ekku, ekku, ekku.
Ħafna.
Bir-riżorsi li kellkom, hu. U l-ewwel play li għamilt jien kienet Madame X u minn hemm kien ħareġ laqgħa mix-xoki. Ix-xoki, ekku. Għax kien jisimni Victor Xokke. Ix-xokk jiex dassew vera.
Qabel hekk konna nafuh iktar milli George Adonas dak iż-żmien. Anke jiena ma tantx. Ma tagħmel.
Mela, mela. Ma tantx kont ngħidlek ix-xokk jiena, imma. Il-Ħadd ma il-Ħadd ma nsejjaħ bil-laqam jien, minn mindu kont l-iskola. Il-Ħadd ma nsejjaħ bil-laqam. Jekk inkun naf li huwa laqam ma ngħidlekx bih. B'ismek irid ngħidlek. Imma llum il-laqam mhux qed toffendi. Le, le, le. Demet li m'iniex toffendih u bniedem happy biha, però dak xi ħaġa. Illum fil-kura, pereżempju, jien żejjhom il-karkur hekk. Tgħidli tafu l-Mark l-ewwel mħaġa. L-aħħar domanda llum differenti tiegħi. Ekku. Da xkien.
Le, l-aħħar domanda ħanamilha, ħajkolli nagħmilha. X'inhi l-aħħar eh, domanda?
Ara ġejja.
Kemm int kuntent bil-gvern preżenti mill-1 sa 10? Oh.
Le, daħħan nix politika. Kuntent ħafna affarijiet u disappuntat b'affarijiet oħra. Ma għandna nistantik number imma għalfej. Id-daħħan nix politika.
Mill-1 sa 10. Mill-1 sa 10.
It-tajjeb, jiġifieri, jien naf għid, u l-ħażin tu. Għid.
Kuntent bil-Gvern għid.
Xhur.
Tajjeb.
L-affarijiet. Mistoqsija hi. Mela tkun biex dejjem tistaqsi l-istess. Skull waħda. Mhux bla sens.
Kieku bla sens x'jiġifieri bla sens? Kieku għandna Ministru.
Bla sens qed insaqsi ċittadin Malti. U x'għandu x'jaqsam? Kemm hu kuntent bil-Gvern mill-1 sat-10?
L-affarijiet tajbin ma sax tgħidilhom ħżin. Jien meta missieri jgħidli irċevejt 300 ta' pensjonant, affarijiet tajbin, affarijiet ħżiena huma ħżiena. Eh, grazzi Mark, aħna ħammorru. Grazzi li segwejtuna, zommu kuntat maħna per Grazzi, thank you very much. Fuq 9-8-1-2-7-6. Il-paċi maħkom.
Junu George nselmulkom. Bye.

Index, Homeplus, Rotunda Cafe, Sakla, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Varta, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture, Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, La Molizana, Benna, Logica Office Furniture, Telbudella Restaurant,